I salute o, I salute uh, my country people. I salute all una una dey watch me. I salute all una una dey always uh, get ti- take time for for like and uh, share video dem for the uh, our platform. Um, una know say I dey always talk na Osabe Ekuna man. I go for Ekuna for Coffee Quarter for Apostolic Church. and um, i be two million percent anglophone and anything wey dey touch una dey touch me anything wey dey touch any person when a human being e dey touch me because i be human being and i no fit see thing wey dey happen i no be uh, compassionate about that una leave am small grammar dey enter dey all one time. I dey want to show grandma Ita for the thing so no gbege worry o na because say I don shit up for prayer wey people dey talk grandma plenty na the thing the thing don enter for my head group group group group so no be say I know some grandma sef o which grandma I know some information dey wey e bad o Na dem dey call am na Dubai um porta potty. Dubai porta potty na wetin? Na prostitution wey our girls dem dey do am especially those wey dey dey for social media wey dem dey call dem sey influencers dem um wey dem dey influence pikin dem wey dey be very popular for social media. Una don see dat video wey comot for Nigeria wey dat Nigerian influencer or popular um social media person Girl go for Dubai, e dey chop shit. That means say some man dey shit for him up, e dey chop am because of money. Na sex party. So people dey call am say inhuman and wetin wey e pass natural sex. That means say na Sodom and Gomorrah. Na wey dey call am say Dubai Porta Potty. And for the Dubai Porta Potty, Dem explain am for we say na rich rich politicians dem for African countries, for oda continents dem wey dem dey enter Dubai, dey rent buildings, dey go for inside hotel because una know say Dubai dey na for United Arab Emirates and United Arab Emirates na Arab how the word indicate and then na Muslim country so some of these things dem e no be possible say make beekeepers to dey with Muslim dem but no una no forget say all we be human being so anything be possible with any human being so the thing dey pass the way e dey pass and then these girls dem dey dey go for dubai go dey s- do them anal dey do them normal dey do them piss for mop dey do them shit for mop yesh na till the pass so young young girls um, wey dey dey for social media now una be very very careful for the kind example wey una dey wan emulate because people dey dey for social media wey una dey try for one copy them wey dey no what the salt una live una real life social media na social media na artificial lifestyle because just ask yourself say this aunty this uh, sister wey he dey always travel go dubai no be na for go buy cloth no be na for go make make business ja uh, uh, wey wey he dey go buy thing dem can sell am for here he dey go come back he get fine fine motor there dey stay for fine house but you need to see the activity the way he dey do am like business like any activity wey fit be uh, uh, uh, wey wey wey fit give money wey fit bring in revenue

They have designer bags. Una dey look them for social media, una dey say, oh, na my example, that one look like this person, I wan look like this person. But na say for for reality, una no know wetin these people dey do. Una no know wetin the girl dey do. Una no know wetin dey really do. Wey dey just portray una that image for social media, oh, dey dey so, dey dey so, dey go Dubai, dey go this side, go this side, come back. Some of them na thing wey we dey travel tell una, na why I dey travel tell una, na so dey dey do am. If you wan do that kind of lifestyle, know say na the thing wey you wan do. No be say you wan copy person wey you no know wetin the person dey do. You dey see some person, he dey do the one, do the one, do the one, do the one. Eh, eh, eh, you say, hey, I wan be like you. Una look the fingers dem for hand. One, two, three, four, five. They no ever dey the same. Una check am. They no ever dey the same. So you no fit be that person wey you no know wetin that person do for be wetin be. If you wan be that person, try for understand wetin that person dey do, for be wetin the person dey, for dey show off for social media before you accept for yourself say okay me too I wan do so. But no be like say you dey just follow them blindly, you no know wetin dey do, support them anytime some person wan criticize, you don enter for there insult, blind support without knowing what these people really do, these ladies.

for know what is this person doing to be that rich or to portray uh, her riches on the social media wetin be job wetin be business if you never get all the necessary answers please go school normal life you go come if you work hard with you get good relationship around you people wey dey fit help you for go higher height you go reach e better for get money For the normal procedure when you sweat before you get am, you enjoy am with peace of mind. Rather than when you get money, you really think say, hey, na shit they put on my mom, na peace they will put on my mom. I will go this time now, so now my anus go suffer, Sodom and Gomorrah. You go suffer your skin, suffer your skin, suffer your skin. Social media, na social media. See what they happen on social media, when I live am for social media. Una no begin copy example wey una no know. I no wan say one na bad or good because I no wan be person wey dey judge but na say una get for know una self for see okay na good example na bad example esque na the bad example wey I wan copy am esque na the good example wey I wan copy am because no universal logic no dey you understand any person get him logic but now if you follow your logic know say for your logic e fit lead you to this place this other logic fit lead you to this place which one you prefer which one you prefer. The one wey you prefer wey dey fine for you na the best thing but the only thing wey I fit tell una na say wey I fit tell young girls wey dey listen me young girl dem wey dey follow people on social media wey dey wan be like that eh, this eh, ladies wey dey be very influential on social media say una take time for understand wetin dey do if una no get no visible answer for wetin dey do una be very very careful. because fit let una for go enter something wey una no be one for enter but if you don study the person you know wetin the person dey do you know how the person dey come out for get eh, him money or him fame and then you wan do the same thing it's a mindset something you understand you you you you, you have a mindset so you fix the mindset and then you say okay i want to go left because i know the implications but you should not go left without knowing the implications

an important friend very important so una get for we get for take care for our pikin dem we get for take care i don't know how they used to give phone for small pikin people dey dey wey dey give their give phone for small pikin put internet dey una dey create a situation wey una see sef una no go fit control am even for for for for united states of, of america of other continent dey dey control the way wey pikin dey use social media we no get time for control we don go this one we don do the one we don do one let pikin dem dey sef television dem dey watch am we see wonderful videos wey dey dey wey dey dey put am on social media every now and then explain na the way that we want am make our pikin dey look like na the way that we want am make our pikin dey be na the example that we wan give am for our pikin dem when we don finish answer all these questions dem we go know say dey so some of these things dem na we we dey force we dey push the pikin dem towards that those things dem.

Eh, na so we fit develop our continent. We need for born plenty. We fit get example for China, we fit get example for India and other continents and other countries wey dey get population. But the thing na say the parents dem too dey get for be implicated inside the education for the pikin. E be very very important because especially for the girl child from the very beginning and something dey wey dey some people some parents dey need dey understand. For educate pikin na for younger age from one to five years na the age bracket that way you get for inculcate The values dem wey you want am for inside pikin. When you don pass that time, you know wey you never inculcate that value dem for pikin, the pikin no fit e understand am easily. E go go the hard way and e go be very very very difficult. So na the same thing wey e dey go with our young girls. We should be very careful the young girls. We should be very careful about what the girls copy. We should be careful about what everything they are doing. We should educate them. We should talk to them. We should constantly educate our children, especially the girl child. It's very important. sorry i don begin enter grammar una leave am this chile so na true i wan share am for una this day thank una so very much if una like am i dey suggest say make una press that red button that means say una go subscribe and then that green button wey make am so na for like And then that other button wey you go so, na for share. Una share am, una download, una una pass am through. E be very important. This message must go through. I dey beg una say make una make am make the message go through. Thank una so very much uh, for watch this video for our platform. Thank una so very much. God bless you. Bye bye.